Shwmae, Gina Morgan sydd yma, arweinydd y Llwybr Târ Cymraeg Uwchradd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. A dw i hefyd yn cyd-lynu agweddau yn y Llwybr Cyfrwng Cymraeg. Diolch yn fawr iawn am ystyried yym ein cwrs tar uwchradd Cymraeg, a dyma rhai ffeithiau i chi am y llwybr Cymraeg a fydd gobeithio o ddiddordeb i chi. Yn gyntaf, dyn ni'n cynnig dau fath o leoliad, lleoliadau cyfrwng Cymraeg yn y sector mamiaith a lleoliadau cyfrwng Saesneg sef yn y sector ail iaith. Mae modd i chi ddewis eich llwybr, dych chi'n gallu ffocysu ar un sector yn unig, neu dych chi'n gallu dewis cael profiad o ddau sector, a dyn ni'n trafod hwn gyda chi pan dych chi'n dod am gyfweliad. Nod y Llwybr Cymraeg Uwchradd yn y pen draw yw cynhyrchu athrawon Cymraeg effeithiol sydd yn barod i addysgu siaradwyr Cymraeg y dyfodol boed yn y sector mamiaith neu yn y sector cyfrwng Saesneg. Wedyn, gawn ni feddwl am y sesiynau pwnc yn y Brifysgol. Yma, dyn ni'n ffocysu ar bedagogi ac addysgeg, hynny yw, sut mae dysgu Cymraeg yn y ffordd fwyaf effeithiol bosibl. Bydd seminarau, bydd llawer o waith pâr, gwaith grŵp, bydd gwaith unigol, yn modelu arfer dda o ran dysgu ac addysgu. Bydd ffocws ymchwil cryf, sef y theori tu ôl yr ymarfer, achos beth rydyn ni eisiau yw eich dysgu chi i fod yn feirniadol a chwestiynu arfer er mwyn datblygu eich arddull bersonol chi o addysgu. Wedyn, gawn ni feddwl am yr agweddau ymarferol, a dyn ni yma, dyn ni'n ffocysu ar ehangu eich gwybodaeth bynciol o ran y Gymraeg fel maes, dealltwriaeth o addysgeg, datblygu sgiliau a datblygu sgiliau yym y dysgwyr yn y yn yr ysgol, cwricwlwm, ECR tri, ECR pedwar, TGAU uwchgyfranol a safon safon uwch. Ac eto, dŷn ni'n cyfuno profiadau myfyrwyr sector cyfrwng Cymraeg a myfyrwyr sector cyfrwng Saesneg. Dŷn ni'n gweld bod hynny'n cyfoethogi eich dealltwriaeth o'r maes wrth symud tuag at y continiwm ieithyddol. cyfleoedd i gyd-weithio. Bydd sawl cyfle i gyd-weithio yn y Brifysgol, o fewn y grŵp Cymraeg. Byddwch chi hefyd yn rhan o'r grwpiau gloywi, so byddwch chi'n gallu gweithio gyda myfyrwyr cyfrwng Cymraeg eraill. Byddwch chi'n gweithio gyda, gyda myfyrwyr sydd yn astudio pynciau um, um, tebyg fel Saesneg, ieithoedd tramor modern, dyniaethau, sef y grŵp meysydd dysgu ac yym a phrofiad. Wrth gwrs, pan dych chi ar leoliad, bydd teulu arall gyda chi fel petai, byddwch chi'n cyd-weithio yn agos gyda'ch mentor, a'ch uwch fentor, y myfyrwyr eraill sydd allan yn yr ysgolion. A ni'n lwcus iawn yma achos rydyn ni'n nabod staff yr ysgolion yym a'r adrannau Cymraeg yn dda iawn yym a dyn ni'n cymryd gofal mawr wrth leoli myfyrwyr, felly i sicrhau byddwch chi'n cael profiad da pan dych chi allan ar leoliad. Felly, i gloi, mae'r myfyrwyr Cymraeg Uwchradd yn llwyddo, maen nhw'n ennill swyddi yn gyflym iawn, ac achos bod ni'n grŵp bach bob blwyddyn, mae hyn yn golygu byddwch chi'n cael llawer o help unigol a llawer o gymorth yma ar y cwrs a hefyd allan pan dych chi allan ar leoliad. Yym, cymorth ychwanegol sydd ar gael yw bursary y Llywodraeth, yym, sef yym bursary iaith athrawon yym yfory, a hefyd y bursary am y Gymraeg fel pwnc prin. So, bydd cymorth emosiynol, cymorth addysgiadol a chymorth ariannol wrth ddilyn y llwybr yma. Felly, i gloi, diolch yn fawr iawn am wrando. Gobeithio bod hyn wedi eich ysbrydoli chi i ddod yma a dechrau'r cam nesaf yn eich gyrfa fel athrawon Cymraeg y dyfodol. Dyn ni wir eisiau chi. Diolch yn fawr iawn a pob lwc. Diolch.